ma nongo ka weng nongo en dano myero owinyo en, ci ange woto mot ci ange en aye doki kibibedo ka miyo woro bot ange kare ducu. Pien pol kare wan acoli pe wakwedo jami dano poto i jami ata calo ngwen ma oneno mac

An acako lok ki Camuel Donge maybe six years ago ma onongo waloko ki Camuel Donge everything jami mogo ma wa planning tye ento tim boss me wod pa ryemo teke donyo balo wat ma tye ko i kin Camuel Donge ki dano madwong ata kwici kwici kwici oketo

giwinyo boice me gutim ki i redio nyo nen calo ki i social media pe gingeyo wod pa ryem obedo anga. Awaco ki aryem awaco ki Camuel donge awaco ni wutim boice me wod pa ryem wubiweko wun wubidugu luming i wang Acholi wubiweko wun wubidugu lucaro i lobo Acholi wutim boice me wod pa ryem wubiketo wi lewic madwong Dok obiweko acoli obicako daot i ngut. Dok obiweko acoli obicayo cac madit dok cac madwong. Dok obikelo lewic mo madwong botwu ma wagamo cim obingayo wok. Aloko waryem ki kome. ryem ma onongo agen ni waloko aryem onongo ageno put wa i cawa ni pud ageno aloko ki aryem aryem pe biye winyo lokka ha la wi awobe la wi awobe otim eno ki kome oteme tutwal rwom ma onongo bene dong otum kinwa kit aryem ocero i kare ma wayabo oyweka pa kaka wa- wa- wayabo kaka dit loyo patti everything was going on nen calo kimiyo tam bwote nyo kono en gin wiye moni cani obino o acena ne moni matye itoke cani obino o otim onongo ni ka a en iwaco ni en aye ikwany an ki kaka dit ma papi an abibalo wiye o dong gin ma weko boss mego otim lwora ocito dong owaco bot aryema ni aryem aye dong pien oketo an admin oketo aryem Jennifer admin wan adek watye admin loko oko ki aryem ni aryem dong aryem Jennifer dong okwany an loko ki kaka dit loyo pati pi luwo ngeyo ni ka en aye kwanyo an ci en ebi nguto now ma aryem okwanya ko later bene aryem gero cero blocking an aryem pe lok pe loko kede awe a yela pe aneno aryem aneno tim awe ni aryem

aryem nen calo okeco kor onyo pe okeco pe angeyo pien aryem wagwennye kede ki lok ento aryem cwinye mako kinige i kome ci cito tamo ni aa lok pa latin-ni to tek ba lok ka latin-ni loko lok ada ba Daniel coka loko lok ada ba aryem cito paro ki i cwinye kwija wadwogo wacako lok wa kit aryem gum maber

amaro ryem pi lokke nyo bene pe angeyo wa cal aryem pien cal ma onongo tye i kine profil pa aryem ni onongo pe cal pa aryem cal pa wo ma representative mo i Nigeria so ma wacako lokke aryem, aryem paka ocito oniang ni ok ada kara tye kany goba tye kany. Ci dong wun wunen lewic ma otim boc me wod pa ryem oketo i kom aryem oketo i kom Camuel donge lwaki dano ma en obalo joni eni kede including wa wadigi cit dong i UK cit i Australia cit i US lutino mogo ocito odotogi weng i state house. Man ka owinyo dong kome bedo gitye ka wacone ni ngat mo keken ma tye woko ma mito renew passport-te omyero kong odogge ki investigating weng ali pa otim jo mukene pe ngeyo jo mukene pe gingeyo ni ali ma otim ocito odwoko nying lutino acholi ma tye woko weng. i State House ocito odotogi oko weng mung ma guloko i kit joni eni weng ocito ocwalo oko i State House. Man en gin ma weko tyen oneno ni boss mi gutim ki cimo ko tingo ni it's a rewards. Rewards pi ni en ocato lutino acholi, pi ni en obetraying lutino acholi. An awaco pol kare, awaco ni i gamente pa Museveni ni mito ni kong in icat Acholi Lawoti, kong inek Acholi Lawoti, kong ikel peko i kom Acholi Lawoti ka dong gin gi rewarding in gi culi. I dwe me apar aryo i mwaka mukato i 2023 paka obino wa i dwe me acel abedo ka

Olanya gilbatgi ki angangagi okin pipigi ki opposition ma tyeko weng i Acholi. Joni gucako penyo ka te ciling. Pe otyeko cabit. Otim ocako donyo i kom opposition. Cako yetogi. Wa i cawa ni pud tye ka lweny i kom opposition. Pien meno aye katala ma kimine Acholi owiny lok ka maber. owiny lokka pien an anongo intel nyo in nyo classified information from a very high angle ki kama tek ma nongo ne pe yot kama tek kama nongo ne pe yot intel ma mega en oweko gin mo keken ma otim bot smith wod pa ryemo temo ni myero itimi mo nongo an angeyo abino ayare kama leng wang acholi

wek wun macalo opposition pe wunge ni boss me gutim ki cwalo calo lalweny ma obino ka lweny kom wek wun acoli pe wunge ni boss me gutim ki cwalo calo lalweny me bino ka lweny i kom jo ma gipe ka supporting balalu rac pa acoli ibiwaco kuman kwici kwici kwici kwici pe gubiye cabani ento gubiye ka gucako neno Acwali luwotgi opoto piny ni ryec ryeny ryeny ryeny guto onyo mukene kimakogi kicwalogi i buc onyo mukene nongo tye i deno can giniang mot tutwal in ma iwaco lok ada ni acwali ye ko biye nongo dong opoto i peko biye nongo opoto i peko nyo nongo dong jamine odoko rac bote

Instein ma tye ko matek ma omyero onge ene ni ngat ma kilwongo ni Norbert Mao, Norbert Mao pe obirii ka tic i gamente pa Museveni ni intel ma tye kom bedi target matek tye i kom Mao. Mao kibineko ma pud pe orii. Boss me gutim kibineko mere pi miti me cam ki me aryo jwi an abedo awaco bot boc ma gutim eni awaco wutim joni wa yam gingeyo lweny ma woru macalo oyet abili olwenyo i kom gin

Pi ni won Bosnic obedo lalweny matek i kom gamente pa Museveni. Ma aryo, kibineko Bosnic otim pi cam, pi ojoga ki miti me jami mukato lacu. Munu jami ma aryo ma Bosnic obito iye. Ma adek ma lit dong loyo weng otim pi doge, doge pe twero ling. Gin mo keken ma oneno doge pe twero ling ni wek kinge ni en dong latit lok tutwal, en aye dong latuc mwong tutwal. I gamente pa Museveni gi kacel ki NRA ni pe kimito gin eno ni. Kit ingeyo ni lawoti moni okwalo kwo kwene, ocamo cente kwene, onyo otimo ngo, gutimo deal mani kwene, omyero in iling woko mot iyu jip ikor megi. Ka megi bene oromo omyero ikwal

wunen Nats onyako nyige, wunen en Operation World Creation obedo dong mwaka adi tye ka nyako nyige, wunen UPE onyako nyige, wunen Universal Secondary Education onyako nyige. Gin mo i gamente pa Museveni pe nyako nyige ki keto me bolo wang dano wek in ibed ki niye ni aa jo eni gubi konyo wako gi kelo bwoyo ngo? Bwoyo ngo ka wai ni bwoyo ngo nongo bendi tut tut tut itamo i kom ngo dwong bwoyo ngo? So operation wealth creation pe tye real, tye fake, gin ma kikelo me bwolo wang Acholi. Aya, wutim mene kitye ka waye ni kikelo kwene kikelo i position me Operation Wealth Creation. Luticce kong, lutic me Operation Wealth Creation tye angagi? Ka abed ka apenyi, wayam en project ego calo Operation Wealth Creation gi NADS gini, pingo gamente dek yabo Civil Society Organization onyo CBO, Community Based Organization, me partnering onyo me tic kacel ki Operation Wealth Creation onyo ki NADS? Ineno ki ye?

en oweko luloki guilo cingi weng i kom gamente pa Museveni pe gimyero anything ma tye associated ki gamente pa Museveni pe gimyero ento acoli giniang lacen giniang let ka acoli weng guwek cwako Museveni ko kodi ma luloki nyo baganda gitye iye kor peko pe kor ka ngwec pa dyeno peke Man acholi kit ma dyang pa kwarone pud kiyako weng bene pe kiculo wa acel mo pud tye ka ringo i kor NRM kit ma NRM oneko lwaki dano gang gi otimo lwaki atrocity pud cito ka cwako NRM pud cito ka miyo mural pud cito ka nging ka ma dako ne ka ma laco ne pud cito ka oc inyim luceben wunen.

En dong wa ka ngom wu dong kombedi tye dong balalu ki tye ga ke ya tye ke AK 47 ki dyangi gini joni pud onginyo lakgi pud pe gitye neno ne balalu pud ki tye kwano gi yoko kwana dong calo acholi i ngom i acholi i census ma tye ka going on acholi pud gunginyo lakgi yoko gitye ka nyero ki to ma neko gi gitye ka nyero ki to ma obinekogi wa ki lukwegi weng kwiji kwiji lwaki can ma kiketo i kom acodi ka dok kiketo cente cal lanyata centene kiketo i leb goli icito ni igut cente kuman kiyuto ayuta pip wa tung loka iniang wa i moo calo rec lapok nyo rec lut Acholi wayabu wangwa joni nekowa watum oko gubinekowa watum oko wayabu wangwa calo waganda ma guyabo wangi labongo eno ci wato watum Acholi ange tyene lit ange tyene lit tutwal. En woto mot. Lok ada ene pol kare woto mot pe rwone lok goba rwone tutwal mako kin piny nyoko ducu mako kin piny calo mac oro ma nongo ka weng nongo en dano myero owinyo en ci ange woto mot ci ange en aye doki kibibedo ka miyo woro bot ange kare ducu. Pien pol kare wan acoli pe wakwedo jami dano poto i jami ata calo ngwen ma oneno mac. Wunen kong onongo kit laminwa nyo lamera calo aryem eni aryem Jennifer kite onongo loko kwede pi boss mego tim

Lamera ryem ki kuca ki Nigeria ka ocako lawi awobe lawi awobe lawi awobe lawi awobe Samuel dong igam agama ki kwic ajal i Western Australia i Perth lawi awobe lawi awobe wakwaco ka me teni kudong lawi awobe dong tye mobilizer kidinga.

An acako lok ki Camuel Donge maybe six years ago ma onongo waloko ki Camuel Donge everything jami mogo ma wa planning tye ento tim boss me wod pa ryemo teke donyo balo wat ma tye ko i kin Camuel Donge ki dano madwong ata kwici kwici kwici oketo

giwinyo boc me gutim ki redio nyo nen calo ki social media pe ki ngeyo wod pa ryem obedo anga awaco ki aryem awaco ki samuel donge awaco ni wutim boc me wod pa ryem obi weko wun wubi dugu luming i wang acholi obi weko wun wubi dugu lucaro i lobo acholi wutim boc me wod pa ryem obi keto wu i lewic madwong Dok obiweko acoli obicako daot i ngut, dok obiweko acoli obicayo cac madit dok cac madwong, dok obikelo lewic mo madwong botwu ma wagamo cim obingayo wok. Aloko wa aryem kikome. Ryem ma onongo agen ni waloko aryem onongo ageno put wa i cawa ni pud ageno aloko ki aryem aryem pe biye winyo lokka a lawi awobe lawi awobe otim eno kikome oteme tutwal rwom ma onongo bene dong otum kinwa kit aryem ocito kare ma wayabo oyweka pa kaka wa- wa- wayabo kaka dit loyo batti everything was going on

Jennifer admin wan adek watye admin lok oo ki aryem ni aryem dong aryem Jennifer dong okwany an loko ki kaka dit loyo pati pien lwor ngeyo ni ka en aye kwanyo an ci en aye binguto now ma aryem okwanya oo later bene aryem gire ocito blocking an aryem pe lok pe loko keda awe a ayela pe aneno aryem aneno tim awaci ni aryem.

Aryem nen calo okeco kwor onyo pe okeco pe angeyo pien aryem wagwennye kwede ki lok ento aryem cwinye mako kiniko i kome ci cito tamo ni aah lok pa latin ni tek ba lok pa latin ni loko lok ada ba Daniel coka loko lok ada ba aryem cito paro ki i cwinye kwija wadwogo wacako lok wa kit aryem gum maber

Ci dong wun wunen lewic ma utim bot me wod pa ryemo oketo i kom aryem, oketo i kom Camuel donge lwaki dano ma en obalo joni eni kede including wa wadigi cit dong i UK, cit i Australia, cit i US lutino mogo ocito odotogi woko weng i state house. Man ka owinyo dong kong obedo gitye ka wacone ni ngat mo keken ma tye woko ma mito renew passport-te omyero kong odogge ki investigating weng ali pa otim jo mukene pe ngeyo jo mukene pe gingeyo ni ali ma otim ocito odwoko nying lutino acholi ma tye woko weng i state house ocito odotogi woko weng mo ma guloko kit joni eni-ni. weng ocito ocwalo woko i state house man en gin ma weko tyen oneno ni boss me gutim ki cimo ko ti ngo ni it's a rewards rewards pi ni en ocato lutino acholi pi ni en o betraying lutino acholi An awaco pol kare, awaco ni i gamente pa Museveni ni mito ni kong in icat Acholi Lawoti, kong inek Acholi Lawoti, kong ikel peko i kom Acholi Lawoti ka dong gin gi rewarding in gi culi. I dwe me apar aryo i mwaka mukato i 2023 paka obino wa i dwe me acel abedo ka

Wutim gamo ciling ini pe ori. Wutim nongo tye ka yinyo, tye ka canne, ka kwene ma omyero icak kede lweny i kom Olanya Gilbert gi ki anga anga gi KNPP gi ki opposition ma tye ku weng i Acholi. Joni gucako penyo ka te ciling. Pe otyeko cabit. Wutim wucako donyo i kom opposition. Cako yetogi.

ka matek ka ma nongone pe yot intel ma mega en oweko gin mo keken ma otim bot Smith Wood pa Rino temo ni myero itimi mung no an angeyo abino ayare ka maleng wa acoli otim bot Smith gin ma kikelo iye bot Smith tutwalle en aye me lweny i kom opposition ki me lweny i kom jo ma gidek ni balalu pe gubin nyo pe gubedi i lobo acoli Pe wuwek ngat mo onyweng wiwu ni wod pa wa ryemo ki cimo calo presidential adviser on operation wealth creation. It's a lie. That special adviser ni is a cover up. Wek wun macalo opposition pe wunge ni boss me gutim kicwalo calo lalweny ma obino ka lweny komwu. Wek wun acoli pe wunge ni boss me gutim kicwalo calo lalweny me bino ka lweny i kom jo ma gipe ka supporting balalu.

Instead ma tye matek ma omyero onge ene ni ngat ma kilwongo ni Nobert Mao, Nobert Mao pe obirii ka tic i gamente pa Museveni ni instead ma tye kong bedi target matek tye i kom Mao, Mao kibineko ma pud pe orii, boss me gutim kibineko mere.

Gin mo keken ma oneno doge pe twero ling ni wek kinge ni en dong latit lok tutwal, en aye dong latuc mwong tutwal i gamente pa Museveni gi kacel ki NRA ni pe kimito gin eno ni. Kit ingeyo ni lawote moni okwalo kwo kwene, ocamo cente kwene onyo otimo ngo, gutimo deal mani kwene omyero in iling o mot iur jip ikor megi. Ka megi bene oromo omyero ikwal.

wunen NAADS onyako nyige, wunen en Operation Wealth Creation obedo dong mwaka adi tye ka nyako nyige, wunen UPE onyako nyige, wunen Universal Secondary Education onyako nyige. Gin mo i gamente pa Museveni pe nyako nyige ki keto me bwolo wang dano wek in ibed ki niye ni aa jo eni gubikonyo wako gikelo bwoyo ngo? Bwoyo ngo ka wai ni bwoyo ngo nongo bendi tut tut tut itamo i kom ngo dwong bwoyo ngo? So operation wealth creation pe tye real, tye fake, gin ma kikelo me bwolo wang Acholi. Aya otim bene kitye ka waci ni kikelo kwene kikelo i position

en oweko luloki guilo cingi weng i kom gamete pa Museveni pe gimyero anything ma tye associated ki gamete pa Museveni pe gimyero ento acoli giniang lacen giniang let ka acoli weng guwek cwako Museveni ko kodi ma luloki nyo baganda gitye iye kor peko pe kor ka ngwec pa dyene opeke Man acholi kit ma dyang pa kwarane pud ki yako weng bene pe kiculo wa acel mo pud tye ka ringo i kor NRM kit ma NRA oneko lwaki dano gang gi otimo lwaki atrocity pud cito ka cwako NRM pud cito ka miyo mural pud cito ka nging ka ma dako ne ka ma laco ne pud cito ka oc i nyim luceber wunen.

En dong wa ka ngom wu dong kombedi tye dong balalu ki tye ga ke ya tye ke AK 47 ki dyangi gini joni pud onginyo lakgi pud pe gitye neno ne balalu pud ki tye kwano gi yok akwana dong calo acholi i ngom i acholi i census ma tye ka going on acholi pud gunginyo lakgi oko gitye ka nyero ki to ma nekogi gitye ka nyer ki to ma obinekogi wa ki lukwegi weng kwiji kwiji lwaki can ma kiketo i kom acholi ka dok kiketo cente cal lanyata centene kiketo i leb goli icito ni igut cente kuman kiyuto ayuta pip wa tung loka iniang wa i moo calo rec lapok nyo rec lut Acholi wayabu wangwa joni nekowa watum oko gubinekowa watum oko wayabu wangwa calo waganda ma guyabo wangi labongo eno ci wato watum Acholi ange tyene lit ange tyene lit tutwal. En woto mot. Lok ada ene pol kare woto mot pe rone lok goba rone tutwal mako kin piny nyoko ducu mako kin piny calo mac oro ma nongo ka weng nongo en dano myero owinyo en ci ange woto mot ci ange en aye doki kibibedo ka miyo woro bot ange kare ducu. Pien pol kare wan acoli pe wakwedo jami dano poto i jami ata calo ngwen ma oneno mac. Wunen kong onongo kit laminwa nyo lamera calo aryem eni aryem Jennifer kite onongo loko kwede pi boss mego Tim.

Lamera ryem ki kuca ki Nigeria ka ocako lawi awobe lawi awobe lawi awobe lawi awobe Samuel dong igam agama ki kwic ajal i Western Australia i Perth lawi awobe lawi awobe wakwaco ka me teni kudong lawi awobe dong tye mobilizer kidinga.

Camuel dong engeyo kor ento ka odonyo i social media ca aneno aryem aloko wanga aneno Camuel dong aye ca wa joni eni aryo ni tiki gingeyo tiki otim post me wod pa aryem adada ne ni joni gingeyo wod pa aryem wod pa aryem obibalo wi joni teng teteng teng teng kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji

giwinyo boice me gutim ki redio nyo nen calo ki social media pe ki ngeyo wod pa ryem obedo anga awaco ki aryem awaco ki samuel donge awaco ni wutim boice me wod pa ryem obi weko wun wubi dugu luming i wang acholi obi weko wun wubi dugu lucaro i lobo acholi wutim boice me wod pa ryem obi keto wu i lewic madwong. Dok obiweko acholi obicako dao timwu, dok obiweko acholi obicayowu cac madit dok cac madwong, dok obikelo lewic mo madwong botwu ma wagamo cim obingayo wok. Aloko wa aryem kikome. Ryem ma onongo agen ni waloko aryem onongo ageno put wa i cawa ni pud ageno aloko ki aryem aryem pe biye winyo lok ka ha la wi awobe la wi awobe otim eno ki kome oteme tutwal romo ma onongo ber dong otum kinwa kit aryem ocito kare ma wayabo oyweka pa kaka wa- wa- wayabo kaka dit loyo batti everything was going on

Jennifer admin wan adek watye admin loko ki aryem ni aryem dong aryem Jennifer dong okwany an doko ki kaka dit loyo pati pi luwo ngeyo ni ka en aye kwanyo an ci en aye binguto now ma aryem okwanya ko later bene aryem gire ocito blocking an aryem pe lok pe loko kede awe a ayela pe aneno aryem aneno tim awaci ni aryem

aryem nen calo okeco kore nyo pe okeco pe angeyo pien aryem wagwennye kwede ki lok ento aryem cwinye mako kineko i kome ci cito tamo ni aah lok pa latinni to tek ba lok ka latinni loko lok ada ba Daniel coka loko lok ada ba aryem cito paro ki i cwinye kwija wadwogo wacako lok wa kit aryem gum maber

Ci dong wun wunen lewic ma wutim bot me wod pa ryemo oketo i kom aryem, oketo i kom Camuel donge lwaki dano ma en obalo joni eni kede including wa wadigi cit dong i UK, cit i Australia, cit i US lutino mogo ocito odotogi woko weng i state house. Man ka owinyo dong kong bedo gitye ka wacone ni ngat mo keken ma tye woko ma mito renew passport omyero kong oduki ki investigating weng ali pa otim jo mukene pe ngeyo jo mukene pe gingeyo ni ali ma otim ocito odwoko nying lutino acholi ma tye woko weng i state house ocito odotogi weng mo ma guloko kit joni eni ni weng ocito ocwalo woko i state house man en gin ma weko tyen oneno ni boss me gutim ki cimo ko ti ngo ni it's a rewards rewards pi ni en ocato lutino acholi pi ni en o betraying lutino acholi An awaco pol kare, awaco ni i gamente pa Museveni ni mito ni kong in icat Acholi Lawoti, kong inek Acholi Lawoti, kong ikel peko i kom Acholi Lawoti ka dong gin gi rewarding in gi culi. I dwe me apar aryo i mwaka mukato i 2023 paka obino wa i dwe me acel abedo ka

Ciling eno ni onongo wa an macalo an Daniel Soke ki waca ni agam cente eno ni. The first lot obedo 25 million, 25 million. Akwero. Ikare ma akwero timo gamo gini, teke Wutim gamo ciling in pe ori. Wutim nongo tye ka yinyo, tye ka canne, ka kwene ma omyero icak kede lweny i kom Olanya Gilbert gi ki anga anga gi okin PP gi ki opposition ma tye ku weng i Acholi. Joni gucako penyo ka te ciling. Pe otyeko cabit. Wutim wucako donyo i kom opposition. Cako yetogi.

ka matek ka ma nongone pe yot intel ma mega en oweko gin mo keken ma otim bot Smith Wood pa Rino temo ni myero itimi mung no an angeyo abino ayare ka maleng wa acoli otim bot Smith gin ma kikelo iye bot Smith tutwalle en aye me lweny i kom opposition ki me lweny i kom jo ma gidek ni balalu pe gubin nyo pe gubedi i lobo acoli Pe wuwek ngat mo onyweng wiwu ni wod pawa ryemo ki cimo calo presidential adviser on operation wealth creation is a lie that special adviser ni is a cover up wek wun macalo opposition pe wunge ni boss me gutim ki cwalo calo lalweny ma obino ka lweny komwu wek wun acoli pe wunge ni boss me gutim ki cwalo calo lalweny me bino ka lweny i kom jo ma gipe ka supporting balalu

Instead ma tye matek ma omyero onge ene ni ngat ma kilwongo ni Nobert Mao, Nobert Mao pe obirii ka tic i gamente pa Museveni ni instead ma tye kong bedi target matek tye i kom Mao, Mao kibineko ma pud pe orii, boss me gutim kibineko mere.

Gin mo keken ma oneno doge pe twero ling ni wek kinge ni en dong latit lok tutwal, en aye dong latuc mwong tutwal. I gamente pa Museveni gi kacel ki NRA ni pe kimito gin eno ni. Kit ingeyo ni lawoti moni okwalo kwo kwene, ocamo cente kwene, onyo otimo ngo, gutimo deal mani kwene, omyero in iling woko mot iyu jip ikor megi. Ka megi bene oromo omyero ikwal.

Peke gin mo, tye mere ki nyinge kunu nono. Ka apenyi lutic i Operation Wealth Creation ne tye anga? Wunyutta opic pa Operation Wealth Creation ka mo i Northern Uganda. Operation Wealth Creation pe tye ryeo, bene pe tye me konyo lucan nyo lapeko mo keken.

Wunen Nats, wunyako nyige. Wunen en Operation World Creation, obedo dong mwaka adi, tye ka nyako nyige. Wunen UPE, onyako nyige. Wunen Universal Secondary Education, onyako nyige. Gin mo i gamente pa Museveni ni pe nyako nyige ki keto me bolo wang dano wek in ibed ki niye ni aa jo eni gubi konyo wako gi kelo bwoyo ngo bwoyo ngo ka wai ni bwoyo ngo nongo bendi tut tut tut itamo i kom ngo dwong bwoyo ngo.

me Operation Wealth Creation. Luticce kong, lutic me Operation Wealth Creation tye angagi? Ka abed ka apenyi, wayam en project ego calo Operation Wealth Creation gi NADS gini, pingo gamente dek yabo Civil Society Organization onyo CBO, Community Based Organization, me partnering onyo me tic kacel ki Operation Wealth Creation onyo ki NADS? Ineno ki ye?

en oweko luloki guilo cingi weng i kom gamete pa Museveni pe gimyero anything ma tye associated ki gamete pa Museveni pe gimyero ento acoli giniang lacen giniang let ka acoli weng guwek cwako Museveni ko kodi ma luloki nyo Baganda gitye iye kor peko pe kor ka ngwec pa dyene opeke Man acholi kit ma dyang pa kwarane pud ki yako weng bene pe kiculo wa acel mo pud tye ka ringo i kor NRM kit ma NRA oneko lwaki dano gang gi otimo lwaki atrocity pud cito ka cwako NRM pud cito ka miyo mural pud cito ka nging ka ma dako ne ka ma laco ne pud cito ka oc i nyim luceber wunen.

En dong wa ka ngom wu dong kombedi tye dong balalu ki tye ga ke ya tye ke AK 47 ki dyangi gini joni pud onginyo lakgi pud pe gitye neno ne balalu pud ki tye kwano gi yok akwana dong calo acholi i ngom i acholi i census ma tye ka going on acholi pud gunginyo lakgi oko gitye ka nyero ki to ma neko gi gitye ka nyer ki to ma binekogi wa ki lukwegi weng kwiji kwiji lwaki can ma kiketo i kom acholi ka dok kiketo cente cal lanyata cente-ni kiketo i leb goli icito ni igut cente kuman kiyuto ayuta pip wa tung loka iniang wa i moo calo rec lapok. nyo rec lut. Acoli wayabu wangwa jo ninekowa watum moko gubinekowa watum moko wayabu wangwa calo waganda ma guyabo wangi labongo eno ci wato watum acoli.

ma nongo ka weng nongo en dano myero owinyo en, ci ange woto mot ci ange en aye doki kibibedo ka miyo woro bot ange kare ducu. Pien pol kare wan acoli pe wakwedo jami dano poto i jami ata calo ngwen ma oneno mac. Wunen kong onongo kit laminwa nyo lamera calo aryem Jennifer kite onongo loko kwede pi boss mego Tim.

Lamera ryem ki kuca ki Nigeria ka ocako lawi awobe, lawi awobe, lawi awobe, lawi awobe. Hmm. Samuel dong igam agama ki kuca jali Western Australia i Perth. Lawi awobe, lawi awobe. Wakwanyo ka mete ni odong. Eh, lawi awobe dong tye mobilizer kini nga.

odonyo bot aryem kwica aryem dong i lok otim aryem oket wa ki wadine mogo pi lok kabas ma gutim aryem odar guyete wa ki wadine mukene aryem ni calo wa i cawa ni aryem Jennifer pe loko ki i wadine mukene en pi lok man lok bwola lok gwong gwala ma otim bosmik obedo ka bwolo ki gin En man aye tyen lok ma oweko i kare ma dong kineno ni otim tye wa i Uganda tye dong wa i nget Museveni gitye dong kacel ki Museveni dano gucako goyo cim bot Aryem madwong adada dano gugoyo cim bot Camuel Donge madwong adada wungeyo pingo onongo gitye ka goyone?

giwinyo boice me gutim ki redio nyo nen calo ki social media pe ki ngeyo wod pa ryem obedo anga awaco ki aryem awaco ki samuel donge awaco ni wutim boice me wod pa ryem obi weko wun wubi dugu luming i wang acholi obi weko wun wubi dugu lucaro i lobo acholi wutim boice me wod pa ryem obi keto wu i lewic madwong. dok obiweko acholi obicako daot i ngut dok obiweko acholi obicayo cac madit dok cac madwong dok obikelo lewic mo madwong botwu ma wagamo cim obingayo wok aloko waryem ki kome Aryem ma onongo wagen ni waloko, aryem onongo ageno pol. Wa i cawani pud ageno. Aloko ki aryem, aryem pe biye winyo lokka. Ha, lawi awobe, lawi awobe. Otim eno ki kome, oteme tutwal, rwom ma onongo bene dong otum kinwa kede aryem. Ocero i kare ma wayabo oyweka pa kaka, wa- wa- wayabo kaka dit loyo patti, everything was going on. nen calo kimiyo tam bote nyo kono en gin wiye moni cani obino woko acenane moni ma tye itokke cani obino woko otim onongo ni ka a en iwaco ni en aye ikwany an ki i kaka dit loyo patti an abibalo wiyeo dong gin ma weko boys mego otim lwora ocito dong owaco bot aryema ni aryem aye dong pien oketo an admin oketo aryem Jennifer admin wan adek watye admin lok oo ki aryem ni aryem dong aryem Jennifer dong okwany an loko ki kaka adit loyo pati pien lwor ngeyo ni ka en aye kwanyo an ci en aye binguto now ma aryem okwanya oo later bene aryem gire ocito blocking an aryem pe lok pe loko keda awe a ayela pe aneno aryem aneno tim awaci ni aryem.

aryem nen calo okeco kore nyo pe okeco pe angeyo pien aryem wagwennye kwede ki lok ento aryem cwinye mako kineko i kome ci cito tamo ni aah lok pa latinni to tek ba lok ka latinni loko lok ada ba Daniel coka loko lok ada ba aryem cito paro ki i cwinye kwija wadwogo wacako lok wa kit aryem gum maber

amaro ryem pi lokke nyo bene pe angeyo wa cal aryem pien cal ma onongo tye i kine profil pa aryem ni onongo pe cal pa aryem cal pa woman representative mo i Nigeria so ma wacako lokke aryem, aryem paka ocito oniang ni ok ada kara tye kany goba tye kany. ci dong wun wunen lewic ma wutim bot me wod pa ryemo oketo i kom aryem oketo i kom Camuel donge lwaki dano ma en obalo joni eni kedi including wa wadigi cit dong i UK cit i Australia cit i US lutino mogo ocito odotogi weng i state house. Man ka owinyo dong kong obedo gitye ka wacone ni ngat mo keken ma tye woko ma mito renew wing passport-te omyero kong odugge ki investigating weng ali pa otim jo mukene pe ngeyo jo mukene pe gingeyo ni ali ma otim ocito odwoko nying lutino acholi ma tye woko weng i state house ocito odotogi woko weng mo ma guloko i kit joni eni-ni weng ocito ocwalo woko i state house man en gin ma weko tyen oneno ni boss me gutim ki cimo ko ti ngo ni it's a rewards rewards pi ni en ocato lutino acholi pi ni en o betraying lutino acholi An awaco pol kare, awaco ni gamente pa Museveni ni mito ni kong in icat Acholi Lawoti, kong inek Acholi Lawoti, kong ikel peko i kom Acholi Lawoti ka dong gin gi rewarding in gi culi. I dwe me apar aryo i mwaka mukato i 2023 paka obino wa i dwe me acel abedo ka

ka matek ka ma nongone pe yot intel ma mega en oweko gin mo keken ma otim bot cmik but pa rino temo ni myero itimi mung no an angeyo abino ayare ka maleng wa acoli otim bot cmik gin ma kikelo iye bot cmik tutwalle en aye me lweny i kom opposition ki me lweny i kom jo ma gidek ni balalu pe gubin nyo pe gubedi i lobo acoli

Rac pa Acholi ibiwaco kuman kwici kwici kwici kwici pe gubiye i cabani ento gubiye ka gucako neno Acholi luwotgi opoto piny lirac jany jany jany guto onyo mukene kimakogi kicwalogi i buc onyo mukene nongo tye i deno can giniang mot tutwal in ma iwaco lok ada ni Acholi ye ko biye nongo dong opoto i peko biye nongo opoto i peko nyo nongo dong jamine odwogo rac bote.

Instein ma tye ko matek ma omyero onge ene ni ngat ma kilwongo ni Norbert Mao, Norbert Mao pe obirii ka tic i gamente pa Museveni ni intel ma tye kom bedi taget matek tye i kom Mao. Mao kibineko ma pud pe orii. Boss me gutim kibineko mere.

gingeyo co gitye ka yenyo latin pa oyet abili mani ma gicul ki wang kwor ma lwon ma macalo kwor ma oyet abili orwenyo kwede i komgi.

Gin mo keken ma oneno doge pe twero ling ni wek kinge ni en dong latit lok tutwal, en aye dong latuc mwong tutwal. I gamente pa Museveni gi kacel ki NRA ni pe kimito gin eno ni. Kit ingeyo ni lawoti moni okwalo kwo kwene, ocamo cente kwene, onyo otimo ngo, gutimo deal mani kwene, omyero in iling woko mot iyu jip ikor megi. Ka megi bene oromo omyero ikwal

Wunen Nats onyako nyige, wunen en Operation Wealth Creation-ni obedo dong mwaka adi tye ka nyako nyige, wunen UPE onyako nyige, wunen Universal Secondary Education onyako nyige. Gin mo i gamente pa Museveni pe nyako nyige ki keto me bwolo wang dano wek in ibed ki niye ni aa joni gubikonyo wako gikelo bwoyo ngo? Bwoyo ngo ka wai ni bwoyo ngo nongo bendi tut tut tut itamo i kom ngo dwong bwoyo ngo? So operation wealth creation pe tye real, tye fake, gin ma kikelo me bwolo wang Acholi. Aya otim bene kitye ka waco ni kikelo kwene kikelo i position me Operation Wealth Creation. Luticce kong, lutic me Operation Wealth Creation tye angagi? Ka abed ka apenyi, wayam en project egu calo Operation Wealth Creation gi NADS gi ni, pingo gamente dek yabo Civil Society Organization onyo CBO, Community Based Organization, me partnering onyo me tic kacel ki Operation Wealth Creation onyo ki NADS? Ineno ki ye?

en oweko luloki guilo cingi weng i kom gamente pa Museveni pe kimyero anything ma tye associated ki gamente pa Museveni pe kimyero ento acoli giniang lacen giniang lit ka acoli weng guwek cwako Museveni ko kodi ma luloki nyo baganda gitye iye kor peko pe kor ka ngwec pa dyene opeke Man acholi kit ma dyang pa kwarane pud kiyako weng bene pe kiculo wa acel mo pud tye ka ringo i kor NRM kit ma NRA oneko lwaki dano gangi otimo lwaki atrocity pud cito ka cwako NRM pud cito ka miyo mural pud cito ka nging ka ma dakone ka ma lacone pud cito ka oc i nyim luceben wunen.

En dong wa ka ngom wu dong kombedi tye dong balalu ki tye ga ke ya tye ke AK 47 ki dyangi gini joni pud onginyo lakgi pud pe gitye neno ne balalu pud ki tye kwano gi yok akwana dong calo acholi i ngom i acholi i census ma tye ka going on acholi pud gunginyo lakgi oko gitye ka nyero ki to ma neko gi gitye ka nyer ki to ma obinekogi wa ki lukwegi weng kwiji kwiji lwaki can ma kiketo i kom acholi ka dok kiketo cente cal lanyata cente-ni kiketo i leb goli icito ni igut cente kuman kiyuto ayuta pip wa tung loka iniang wa i moo calo rec lapok. nyo rec lut. Acoli wayabo wangwa jo ninekowa watum moko gubinekowa watum moko wayabo wangwa calo waganda ma guyabo wangi labongo eno ci wato watum acoli.